آغاز محبت سکون توں کر گھدے شروع پکھا چلدا پئے ٹھڈی ٹھڈی ہوا ہے اسے گالوں ساکوں ہے سکون اور امن اور میرے سارے ڈیکھن آلے بھراواں سجناں بیلیاں کوں وی اللہ پاک سکون اور امن دی توفیق عطا فرماوے سٹارٹنگ دے وچ خوبصورت جی دعا دے نال نال اساں ماشاءاللہ ولاگ کر گھدے شروع ساڈے سرائیکی وسیب دا کلچر اور سرائیکی وسیب دا پیارا جیہا ماحول سنگت ساڈے بنے گرمی آ گئی ہے گرمی بڑے زور دی آ چکی ہے۔ اتنی زیادہ گرمی ہے نا میں آدھا تاکو کیا دساں ہائے ہائے ہائے پانچ منٹ پکے تو بغیر این تھی آؤ تے پسین و پسین تھی میں نے پکا سویر دا چلدا کھڑے تے راتوکا ہی چلدا رہے تے سویر دا ہی چلدا کھڑے تے لیکن حالی بھی چلدا کھڑے لیکن چلو کوئی گال نہیں اللہ پاک آسانی ہے کرے اے دے دے وی دے نال توڑے سارے ہیں دے وی دے نال میڈے دے وی اوکے تے باقی ماشاءاللہ سنگا ساتھ وی لاؤ کار کی دے شروع اپنے گھرو خوبصورہ جے جگہ تو خوبصورہ جے سکون تو

یار کیا حال چال ہے امید کریسوں ساڈی محبتاں کرن آلے سارے یار دوست احباب سب تندرست ہوسن فٹ فاٹ ہوسن کیونکہ ڈوجھا سلام پردیسیاں کوں کیتے پہلا سلام اپنے وسیبیاں کوں کیتے اور زندگی بخیر ولاگ کر گھدے شروع اور پیارے جے نظاریاں توں تے پیاری جی سنگت توں تے پیاری جے خوبصورت جو اور امید ہے کہ تہاکوں ساڈا اج دا ولاگ دھماکے دار اور انٹری دار اور وی آئی پی پسند آسی۔ تے باقی تساں آرام نال نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی ویڈیو سکپ کر ویسو تے تہاکوں سمجھ نی لگنی کہ تہاڈے بھرا نے کیڑا لے کیڑی سٹوری سنائی ہے تے کیڑا لیکچر دیتا ہے سمجھے کرو نا بھرا تہاڈا پڑھا لکھا ہے تے باقی اللہ دے حکم نال ویور لش پش کیتی ہے گھر ریڈی تھی گئے ہیں گھروں باہر چلدے ہیں ناشتہ نوشتہ کر گھیدے اور ہاں تے یار تساں میں پچھلا وی عید عید دا ولاگ اپلوڈ کیتا تساں عید والے ولاگ تے مابتاں نی ڈکھائیاں یار اودے تے ونجو تھوڑیاں مابتاں دکھاؤ اونوں ذرا واچ کر چھوڑو ٻیا کجھ نہ کرو تھوڑا ٹائم ساڈے نال رل ویسی ٹائم سپینڈ تھی ویسی ساڈے چینل تے ساڈے محبتاں دے تے باقی سنگت ساتھ ساریاں دے اگوں ریکویسٹ ہے ساڈے ساڈے یوٹیوب چینل کوں مریسو جلدی جلدی سبسکرائب اور خوبصورت جیا پیارا جیا کمنٹ وی مارنے نال نال اوکے تے باقی فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچدی پئی تاں اونوں وی ٹڑنگ کر کے مارو کمنٹ تے میں آدا چس آ ونجے اوکے تے باقی رہسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو اج دی انٹری اج دا دھماکے دار ولاگ کوئی پتہ نی کتھاں ونج کے ختم تھیسی تے گھرو شروع کیتے تے پتہ نی مکسی کتے اوہاں آکھیا زندگی مکے تے مکے ساڈا ولاگ نہ مکے اوکے تے باقی پیار محبتاں کریسو ساڈے نال راہسو ویڈیو سکپ نی کرنی اپنا پیار تے گھیسو راہندے میں تاں مریندہ کھڑاں وی واری میں تہاڈے نال چبلاں تے باقی مائنڈ نی کرنا اپنے بھرا سپیشل پرسن نو تے پیار کرنا ہے تے سپورٹ دکھاونی ہے آپاں کیتے واکر چاں تے چلدے پے آں باہر چل کے روزی روٹی دے خوبصورتی اور کلچر

ایک گلی ہے ششکا آندا پہ ساڑی گلی دے وچ نال سامنے والی سائیڈ دو دیکھے نے تو کوئی ڈر لگ رہے ساڑے در آوے نا تو کوئی ماحول دیکھے نے کیسا ماحول ہے تے کھڑ گئے اسائیں ایڈے سارے در آوے نا تے میں تو کو تو ماحول دکھاواں ہا حالی فی الحال ہے کھڑا جڑے لے آندا نا تو کوئی ماحول دیکھے نے آوندا امید تا بڑی ہے اگر اللہ پاک خیریت کرے بہتری کرے تے دین سر تھوڑا جا سٹاپ کرے او دور کر کے کھڑا ہے تھیا لیکن جڑے لے آندے نا تے آندا پہ آندا آندا آندا آندا تے ویور آندا پہ ششکا تے ہاں بال چلا گیا نال ہوندے لیڈیز ہے لیڈیز کو لہا چھوڑے تھا تے ایڈے سارے در آندا پہ تو تھوڑا جا ششکا دکھے نے تے اللہ پر خیر نال لیڈیز نہ گئے کیا ونجے سٹاپ کرو ذرا تھا تے اے آوے نا مطلب زیارت کروینے تو گیندی تے باقی سنگت جی میں گرمی آ گئی ہے نا

کیونکہ رمضان تاں گیا ماشاء اللہ گزر اللہ پارو خیر خریت نال تے بات ہن چاہ شاہ بوتل شوتل کھانا پینا وال تو پتہ کہ دکھایا کر سن راز بھی نہ تھی وے بھرا وے ساڈے تو سا تے باقی ماشاء اللہ موسم کچھ خوبصورت جہاں تھی ودے وات تے اللہ پاک دیکھو کیا رحمتاں کریں دے اور ماحول خوبصورت اور پیاری جی زندگی اور امن سکون دعا کیتی کرو ہر مسلمان دی خیر خریت ہوئے اور ہر مسلمان کو اللہ پاک صحت دی بادشاہی دے وے اور میڈی وی دعا ہے تہاڈے سارے واسطے اللہ پاک تہانوں سب نو تندرستی اور صحت دی بادشاہی عطا فرماوے آمین ثم آمین تے میڈے واسطے بھی دعا کیتی کرو تھوڑا برا معذور ہے اللہ پاک ان لوہیاں تو آزاد فرماوے میری زندگی آزاد کرے اور میں سکون دا تھوڑی طرح ٹوراں جی میں تساں آپ آزاد ہوندے وے اوکے تے باقی لو یو ٹو راسو نال ویڈیو سکپ نہ کرے سو ہر ویڈیو تک میں آدھا سکپ نہ کرے سو ناراض بھی نہ تھا کرو لو سنگا ٹرولے آ گئے ساڑے گاؤں دے اندر کے گال ہوئی ہے ٹرولے ماشاءاللہ ہو یار لیڈیز ویچ کی دے گئے ان کے آ گئے اے چیک کرو سنگا ساڑے گاؤں ہے دا ٹرالا آیا ہوا دے آج وال اے آیا ہے سیمن لاؤن ویور سیمن لا کے دے اوئے اوئے اوئے اوئے بلان ویلن ویور سیمن لا کے دے ویندہ پہ اپنے اپنے گھر کو چیک کرو ہاتھ تیڑیاں کھائے رہا ہوں میں

ہالا اے ویوا ڈٹھے وے نا اے تو کو سلام تھی گئے ایک میں کو سجے ہاتھ نال کھبے ہاتھ نال تے سجے ہاتھ نال تا کو سلام کیتے ٹھیک ہے اوکے ایڈے میرے در تے دیکھ سلام تھی گیا بیر کھاندا کھڑے چلو ماشاءاللہ ویور بیر لگی ہوئی ہے نا سامنے جی میں سارے کو لگی ہوئی بیر ایتھے بھی ماشاءاللہ میں بیر لگی ہوئی ہے تے بڑا یار او استاد اور لگے پین اپنے کام شام دے زور شور دے دبیاں نے تے اے انہاں دا صاحب زادہ ہے اوکے ہاتھ چھوڑ ہاتھ چھوڑ ہاتھ چھوڑ

سورج سنگت غروب ہو گئی ہے سارا اس سائیڈ دے وی آئی پی لہر بن گئی ہے ماشاءاللہ تے جیکو ادن کے پیاری پیاری لہر ہے او بن چکی ہے تے باقی آپا ماشاءاللہ گھر دے آ پہنچا سے دروازے دے دروازے دے خوبصورت جے ولاگ تھیں کرے سو میں تے دا اینڈ کیونکہ زیادہ لمبڑ تھی ہوئی نا بل مزہ نہیں آندا تے باقی تو سن ہاسو اپنے پیار میں اپنا نال نال سارے نال نال ویڈیو سکپ کر بیسا والا تو مزہ نہیں آونا کیونکہ تو سن آپ سمجھدار ہے اوکے تے باقی خوبصورت جے ولاگ نال گھندے پئے تھے اجازتاں ول ملسوں اک پیارے جے نویں ولاگ نال تے کوئی غلطی کوتاہی دی دلوں معذرت باقی لائک سبسکرائب فالو شیئر کرنا بھولنا نہیں اور دیسو پیار اور اللہ حافظ